تے بسم اللہ کرینے سائیں توک سنینے ایک آجڑی دا سرکی لوک قصہ واہ واہ اے دل دریا ہے کاگلاں دی بیڑی ہے کبوتر ملا ہے لوک پے چڑھ دن تے ساری وی صلاح ہے لوٹا رڑ پیا تے قصہ چھڑ پیا ایک ہا بھیڑاں دا آجڑی اوندا ناں ہا اللہ دی وایا، لوک اوک سڈیندے ہن ڈیوا بھیڈاں آلا۔ او بھیڈاں چرائیندا ہا، وسدا رسدا پیا ہا، اپنے وسوں دے وچ رکھا سکھا ٹکر کھاوے ہا، بھیڈاں چراوے ہا، کھیر ڈووے ہا، پیوے ہا، کھاوے ہا، زندگی پیا گزریندا۔ اللہ دے ڈتے ڈو ماشاءاللہ دے نال ہاسی پتر سوہنے سوڈھے۔ کئی سال گزرے تے اللہ پاک دی رحمت ہک دفعہ ولا ضیاء خان بلوچ تھئی مہربان اللہ دی ذات نے ایکوں ہک ڈتا سوہنا سوڈا جیا نواں بال اے ایڈا خوش تھیا ایندی خوشی دی کوئی انتہا نہ رہی ایں وݙا سارا کٹھ کیتا، وسبے دے لوک کٹھے تھئے، ایناں کوں ݙتوں نے مبارکاں۔ ایں انہاں کوں آکھا کہ اللہ میکوں زندگی ݙتی تاں میں ایکوں پرنائیساں۔ قمر با شہزادی یعنی قمر بانو نال ایندی میں کریساں با شہزادی نال شادی۔ قمر بانو اتھوں دے ہک بادشاہ دی اکلوتی دھی ہئی تے ٻہوں سوہݨی ہئی تے بادشاہ اوندے نال ادرجے دا پیار کریندا ہا۔ مارخا گال اج اتھاں کل اتھاں ابھے دی لمے لمے دی ابھے گال گئی کھنڈ سرائیکی لوک قصہ آجڑی بیٹھے سوینا دوستو اے لوک قصے سناون آلے مما سین صدیق اکبر اے این دنیا تو لگے گئین ماما اختر کھرل جتنے دوست پروگرام اچ لنگ اے وے ایکو کا ایکو اپنی وال تے شیئر کر ڈیوا اے تاکہ زیادہ تو زیادہ لوگ ایکو دیکھ سکن ذاکر شبیہ الحسن شمسی صاحب جیڑھے ویلے ایں گالھ جیڑھی ایں با چھیڑو نے کیتی آئی نا کہ میں ایکوں کریساں کمر بانن نال ایندی شادی گالھ ہلدی ہل گئی گالھ پہنچ گئی بادشاہ تک بادشاہ دے خیال ہوندن بادشاہ آکھا کہ اگر میری دھی نال ایندے دا آجڑی دا تھی گیا رشتہ میں لوگاں کوں کیا جواب ڈیساں تے کیا حالات و واقعات ہوسن ملک کمر چھینا سرائیکی لوک قصہ آجڑی بیٹھا سنائناں جیڑھے ویلے گال تھئی نا مشہور بادشاہ دے دل اچ پئے گیا فتور اوواں کہ ہووے نا تاں ایں چھوہر دا بال دا جمدو لا چا گھناں سر متاں کسیں قسمت دا لکھا اگو آئی ونجے تے میڈی دھی ایں آجڑی نال زندگی کیویں گزریسی قمر چھینا ایں ٹر پیا ایں اپنا بادشاہی لباس وٹایا چا چھیڑو دے گھر گیا پہنچ ایہوں کوں کیتی منت سماجت ایں آکھے سئیں کہ میڈے کول اللہ دا ڈتا بہوں اے تے اولاد میڈی ہک ہونا ہکو احسان لا تے ایہو نکا بال میکوں دان کر چا میں اے گھنساں تے ایندی خدمت کریساں ایکوں سنبھیساں ایکوں پلیساں تے میں ایکوں ولا پرنیساں جڈاں ایندا میں پرنا کریساں تیکوں میں ضرور سڈیساں مارکا چھیڑو صاف صاف انکار کر ݙتا۔ اوندی ماء آکھا کہ میں اپݨے ہاں دی ٹھنڈک اپݨے ہاں دی پونبھل کیویں چا ݙیواں، میں تاں پت نہ ݙیندی۔ بادشاہ ایں بھیت وٹایا اے چوکڑی مار کے بہہ تھیا۔ ایں آکھے میں پتر گھن کے ویساں۔ قصہ مختصر ملک عابد حسین لاڑ ایکوں اوں پتر دانچہ کیتا۔ ایں پتر کوں چایا۔ ایندی نیت منڈھلا دی خراب ہئی۔ ایں آکھیں پتر کوں بھکائیساں کتھائیں ایکوں اے مارنا اوں ہک صندوق بنوایا صندوق دے وچ ایں بال کچا رکھا تے اوں ایکوں کر ڈتا دریا دے حوالے عبدالشکور صاحب دریا دے وچ ایں لہراں دے وچ صندوق لوڑ چھوڑی اللہ دے حوالے بال لڑدا لڑدا ہک ڈیہاڑے قسمت نے بال کوں کڈھا ہک مݨ تے اتھاں ہک مالی باغ کو پانی پیا لیندا ہا اوں بال کو چایا اس میں کوئی شک نہیں یہ قصہ سنانے والے قبر میں وڑ گئے ہیں بالکل صحیح صحیح قصہ سن گنو تو ساراں دے کمنٹس میں پروگرام میں شامل کرے ساں کہ دوست کسے دی چس وچ بیٹھے ہوندن میں کہیں دے اگر کمنٹس چاون نہ پڑھن لگ شروع کر دیواں تاں کسے دی چس ختم تھی ویندی ہے بس ہکو کم کرائے کہ این کسے کو اپنی وال تے شیئر کر دیوے تاکہ زیادہ تو زیادہ لوگ این کسے کو انجوائے کر سکن اچھا جیڑھے ویلے ای مالی با نپا صندوق کوں صندوق کھولے تاں کیا کھولے سوہنڑا سوڈھا بال اے انگوٹھا چپیندا پے ایندا بال اپنڑے ہین کا نہ ای کو اپنڑا پترچہ بنڑائے ایں جناب اپنڑے بال دی جھا تے او کو رکھے اوندی کیتیس بہترین پرورش او کو سنبھیندا رے پلیندا رے ہک ڈیاڑے اوہو باد شاہ شکار تے نکلے اوہ جیڑھی شہر بانو شہزادی دا پیو آئی شکار تے نکلا سنگتیاں کولوں نکھڑ گیا۔ قسمت اوکوں ایہے باغ اچ گھن آئی اتھاں اگو کھڑا ہا اوہ بال آجڑی آلا جیندا اوں سوداگر نے جیڑھا مالی ہئی اوں دا ناں رکھا بدر منیر تاں اوہ اوندی کریندا کھڑا ہا خدمت اوں بادشاہ دی ایڈی خدمت کیتی بادشاہ کوں وطن بھل گیا جیڑھے ویلے شام کوں آیا مالی تے اوں مالک کوں پچھیا بھئی تیڈی تاں اولاد ہئی کانا اے بال کتھوں گھدئی تاں مالی اوکوں پورا پریتی حال ڈتا مارکا کہ او ہک بال میکوں دریا دے وچوں ایں صندوق اچوں لبھا ہا میں ایندی صندوق ڈیکھ اوس چنڈ اچ رکھی پیاں جیڈے ویلے انہاں ڈٹھا ملک اختر کھرل تے علی بھتریجہ تاں انہاں جیڈے ویلے ڈٹھا تاں بادشاہ صندوق سنجان گیا بادشاہ دی نیت وت پھٹ گئی۔ بادشاہ آکھا ایکوں تاں میں اپو جان مار آیا ہامیں اے تاں ولا میڈی گچ اچ پئے گیا۔ کے اے نہ ہووے کہ کتھائیں میڈی شہر بانو دھی نال ایندی تھی ونجے شادی تاں ایندی وت نیت خراب تھی گئی۔ ایں رات ای ریویر پیا اتھائیں رہے۔ ایں مالی کوں دھمی نال سڈا۔ ایں آکھے باغ دا ماحول ڈے گے میکوں چس۔ میں پچھوں تے ویندا نہ۔ ہکا میہربانی کر۔ تے ایہے پتر کوں چا پٹھ میڈے گھر خط میڈا ونجے چائی ملکہ کوں تھی ویسی اطلاع جو بادشاہ باغ اچ ڈھک پے ایں اوکوں ڈتا خط تاں مالی نوکر اپنے پتر کوں آدے کہ بادشاہ اے ایندا حکم سر اکھی تے من تے ایہو خط چائی ونج تے خط ونج کے دے آ کتھاں باشہزادی کوں تے ولا ولن دی کریں اے مارکا خط چا کے ٹر پیا۔ ٹردے ٹردے شام پئے گیو سک جنگل بئیا بان دے وچ ڈراکلا جنگولا مارکا آدھن جیڑھے ویلے گو کوں موت آندی اے تے ولا چوڑاں دے گھر ونج وڑدی اے اگوں ڈیدے تے ہک گھر کھڑا ہوندے اے جھونپڑی کھڑی ہوندی اے اے اوکوں تکیندا اے اگوں ہک بڈھڑی ماں ٹکردی اے ایکوں آفس عرفان صاحب ٻڈھڑی ماء ایکوں آدھی اے توں کتھوں تے اتھاں کیویں ایں پورا حال ݙتا اوں آکھے میݙے ٻال ہن سارے ڈاکو او ڳئے ودن ڈاکواں تے چوریاں کرݨ واسطے ہݨ او ول آسن تیکوں سٹیسن مار توں مہربانی کر تے آپݨا راہ نپ ملک اشرف میرانی ایں آکھے کوئے نہ ذاکر جہانگیر عباس مگسی صاحب کسے دی چس چاؤ اوکوں بعد میں سارے دوستاں دا حال احوال کریساں پروگرام میں کسے توں بعد دوبارہ ثقافت دا کریساں اچھا مارکا جیڑھے ویلے بڈھڑی اکوں آکھا کہ میرے پتر ڈاکو ہن ہنڑے ول آسن تیکوں سٹیسن مار چنگا ایویں رہسیں کہ اپنا راہ پکڑ تے نکلن دی کر ڈاکٹر ذوالفقار سیواگ صاحب پروگرام وچ لنگین اساں انہاں کوں وی دل دیاں تہہ گہرائیاں نال خوش آمدید آدھیں۔ اچھا سئیں جیڑھے ویلے ایں ٻڈھڑی دے پیر نپے ایں اوندی کیتی منت کہ میکوں اج دی رات ٹکا چا دمی نال میں اٹھی کے لگا ویساں اے اوندے کول پیا ٻڈھڑی کول ٹک اڈوں اوندے پوتر ڈاکے مار مار کے پچھلی رات جو ولے اگوں ڈیکھن تاں کیا ڈیکھن تاں ہک جوان ستا پئے ہے۔ انہاں آ کے ماء کوں آکھا کہ اے کون ہے؟ ماء انہاں کوں سارا حال حویلہ کیتا کہ اے ہک مسافر ہے، اے آج دی رات ٹکا پئے، اے ہنڑے ویسی، سویرے ڈینہہ تھیسی، اے ویسی لگا ایندے کول ڈرو بھرو نہ تاں انہاں خیر جنہاں دے جیڑھے ڈاکو ہن، چور ہن، انہاں عادت مطابق ایندا مارا بوجھ اچ ہتھ۔ وچوں ہک نکلا خط، خط جو کھلونے تاں خط دے وچ لکھا ودا ہا کہ بھئی جوں ای اے خط گھن کے آوے تاں با شہزادی کوں آکھوس بھئی توں ای کوں فورا قتل کر ڈیویں۔ اچھا انہاں خط پڑھا انہاں کوں وڈا ترس آیا۔ جیڑھے ویلے اللہ پاک کہیں دا بھلا کراونا چاہندا ہووے انہاں اوں خط دی عبارت چ کیتی چینج اوں عبارت تے لکھا ہویا آ نہ کہ اے جیلے پہنچے خط گھن کے اینکوں فورا قتل چا کریں انہاں اوندے نال لکھ چھوڑا کہ جیڑھے ویلے اے خط گھن کے آوے فورا توں پہلے ایندی قمر بانو نال شادی کر چھوڑیں اے میڈا حکم اے اتے لفافے دے اتے جیڑھی شاہی موہر ہئی او ضبط تھئی ہوئی ہئی مارکا مارکا اے خط چا کے آوے آ کرنگی جیڑھے ویلے ایں آن کے با شہزادی کوں ڈتا ملکہ کوں کہ اے تیرے گھر آلے نے میکوں خط ڈے کے بھیجے او اتھا باغ دا ماحول اوکوں پسند آ گے او اتھا انجائے پیا کریندے ایں اوکوں بلہایا ایں مولی صاحب سدوایا ایں چار بول نکاح دے اوندے نال چا پڑھائے مارکا۔ ایں دی نکاح تھی گئے اے ہن اتھاں شادی کر کے انجوائے پیا کریندا ہے بادشاہ اتھاں خوش بیٹھا ہے کہ بھئی ݙاڈھا قتل تھی گیا چھیڑو دا پتر تے جان چھٹی میݙی دھی دی ایس انج پچھوں ٹر پوندا ہے مہینہ گزردا ہے تے بادشاہ سلامت جو ویندا ہے تے ونج کے ݙیہدا ہے تے اللہ پاک دا ماحول ہی کوئی ٻیا ہے تے اے تے شادی کر کے تے وسدا رسدا پئے بادشاہ اپݨی ذال کوں سݙا اوں کوں آکھ خیر آوی اے کے کیتئی ایڈا وڈا ظلم کیتئی میں خط بیا لکھا اوں وہ خط چایا بادشاہ کوں تحریر پڑھایوس تاں بادشاہ سمجھ گیا بھئی خط راج تبدیل تھی گئے تاں ماحول ڈبل تھی گئے بادشاہ ہا بادشاہ بادشاہ ہونن او اپنے ملک دا بادشاہ ہا اوندے ذہن دے وچ حالے تک اوہا انا، اوہا کاوڑ، اوہو غصہ کھڑا ہا کہ اوں آکھے ہووے نہ تے میں اینکوں کہیں طراویں وت قتل کراں۔ اوں کوں سدا کوڑو سچو دی مبارک ڈتس۔ مرکہ جیویں کوڑو سچ دی مبارک ہوندی اے او ڈے کے ایں ولا جناب دی گھن کیتی۔ ایوں کوں آکھا اے بدر منیر فلانے ملک دے اتے ہک دیر آندا اے او میڈی دھی دے سر دے اتے ہید اوندا سایہ تے اگر اوندے سر دے سنہری وال ترائے توں پٹ گھناویں ایں میں اپݨی دھی دے گل گھتیساں وت پرماننٹ ایندی چھٹ ویسی جان نگر توں نہ گھن آیوں تاں دے کوں جیڑھے ویلے پتہ لگا او میݙی دھی کوں وی گھن ویسی تے تیکوں وی او مار گھتیسی تے اوں آکھیا اچھا میں تیݙے نال کرینداں وعدہ میں پوناں اتوں ٹر میں اوں دیہہ دے وال پٹ گھناساں۔ قصہ معرکہ اتھوں چا سال اگاں شروع تھیندا پئے کہ بادشاہ اوکوں کیویں گھچی چوں کڈھدا ودے تے اللہ پاک اوندی کیویں مدد پیا کریندے۔ ایہ سین ٹر پوندا ہے، ٹردا، بھڄدا، وگدا ایہ ہک شہر دے دروازے تے آ کھڑدا ہے۔ اتھاں ہک فوجی رکیندن او آہدن بندہ کوں پڑھا لکھا لگدا ہے سیاݨا سوڈھا لگدا ہے تے ساݙا ہک مسئلہ ہے اوں آکھے ݙسا اوں آکھے ساݙے ایں شہر دا ہک مٹھا کھوہ ہئی تے اوندا بڑا بہترین پاݨی ہئی او کئی سالاں توں سک ڳئے ساکوں ݙسا کہ اوندا کوئی حل اوں آکھے یار واپسی دے اتے تیکوں ایں سوال دا جواب ݙیساں اے رات اتھاں گزریندا اگلے ݙیہاڑے وت ٹر پوندے وت ٹردا وگدا ویندا معرکہ اگو اک بیا شہر آ ویندے اوندے دروازے تے وت اک فوجی رکیندے او آدے یار بندہ میکوں ڈاڈھا سیاݨا سوڈا لگدے تاں بہوں زبردست قسم دا بندہ لگدے تے میں دا اک سوال اے اوں آکھے سوال دسا اوں آکھے ساڈے ایں باغ دے وچ ہک امب دا درخت آ اوندے اتے سونے دے امب لگدے ہن تے ݙوجھا سال ہے او امب کونی چیندا تے سکدا ویندے کوئی ایندا حل ݙسیں ہا کوئی ایندا حیلہ ݙسیں ہا اوں آکھے گھبرا نئیں تیکوں وی ولدڑ جواب ݙیساں جے جیندا ولم تاں مر کا اے ٹر پیا اڳو آوے تے ہک ندی اے ددی ٻہوں تار اے ٻہوں سارا اوندے ءچ پاݨی اے اے ہݨ تھی ڳیا پریشان کہ دیہہ دی نگری آ ڳئی اے نیڑے ہن کیویں پہنچاں اے ندی میں کیویں کراس کراں اے مارکا کھڑا ایویں سچیندا تاں ہک بیڑی آلا ویندا اتھاں آ او ہک کوں پچھدا تیں کتھاں وینا ایں آکھے میں پار وینا اوں آکھے پہلے میڈا ہک مسئلہ ہے او حل کر وت تیں کوں پار نیساں ایں آکھے دسا پہلے تو اپنا مسئلہ دسا جنگیر عباس مگسی صاحب اوں آکھیا جی توں اپݨا پہلے اپݨا مسئلہ ݙسا۔ اوں آکھیا جی میݙا مسئلہ ایہ ہے کہ میں کئی سالاں توں ایں ٻیڑی اچ قید ہاں، نہ میں ٻیڑی چھوڑ سڳداں نہ ٻیڑی میکوں چھڑیندی ہے، میں ٻہوں پریشان ہاں، میݙا ٻہوں برا حال ہے۔ اوں آکھیا تیکوں ایں واپسی حال ݙیساں جے جیندا پیوم ول مارکا اے بیڑی تے بیٹھا چڑھ بیڑی جیلے کوں پرلی کندھی لہایا ڈیکھے تاں سونے تے چاندی تے ہیرے تے جواہرات دے لگے پئن ڈھگ اے بھوت بلائیں دے دیرے تے ہر پاسوں شکار تے ڈراکلے جنگل ایں کئیں شئے دی پرواہ نہ کیتی کئیں شئے توں نہ ڈرا مارکا اے پہنچ گیا کانڑیں دے دے گھر ایں ونج کے بوا کھڑکایا تے ہک بڈھڑی مائی نکلی او ایویں کڑکی تے گجی اونہی کوں آکھے توں اتھاں کیویں ایں اوندے پیر چ نپے پیر نپ کے اوندی کیتوس منت سماجت کہ بھئی مارکا ہکا ریکویسٹ کریندا رہنا کہ میڈے ایں قصے کوں اپنی وال تے شیئر کر ریتا کرو تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ ایں قصے کوں سن سگن بال بلوڑے گڑ دے روڑاں کوں اے قصے ضرور سنوائے کرو اے بہوں زبردست قسم دے قصن اے کہیں دور دے وچ ریڈیو پاکستان ملتان جمہور دی آواز دے اتے نشر تھیندے ہن لیکن ہن اے قصے گھتن آلے ایں دنیا دے اتے کوئی نی اے میں اوکھے اوکھے گول کے صفدر کھرل تہاڈے تئیں پہنچیندا ہاں صرف اور صرف ہکا درخواست ہوندی ہے کہ ایں قصے دے ودھارے سانگے ایکو اپنی وال تے شیئر کر ڈتا کرو اچھا بڈھڑی مائی کو جیڑے ویلے ایں ڈتا نا دے دی ماں کو حال کہ بے ایویں ایویں حال ہے ایویں ایویں میں رولا وداں ایویں ایویں میکو ترائے وال لوڑن کانے دیہہ دے اونکوں آ گیا ترس، اوں اینکوں چا بنڑایا چھوٹی جیڈی کیڑی، کیڑی بنڑا کے اوں آکھیا توں کھٹڑی دے ہیٹھوں وڑ پو ہنڑے دے آسی جے اونکوں لگ گیا پتہ تیکوں ویسی کھا تے میں تیڈے سوال ای تریے پچھساں تے تیکوں ترائے وال ای پٹ ڈیساں سویرے نکل ونجیں واپس نہ آویں اتھاں آدم زاد دا رواج کونی۔ اے سئیں کیڑی بݨ ڳیا اے گھݙی دے ہیٹھ ٻیٹھے مارکا پہلے ہوا دا جھولا آیا وت مینہ دیاں کݨیاں آئیاں تاں ایݙو آدم بھوں آدم بھوں کریندا کریندا کاݨا دے آڳیا تے اوں آ کے ماء کوں آکھا کہ میکوں اڄ آدم ذات دی خشبو پئی آندی اے اوں آکھے ٻچڑا اتھاں تے آدم ذات اے ناممکن اے گھبرا نئیں اتھاں کوئی کونی ٹکر چا کھا تے پو سم۔ ایں سئیں کناں ڈال دا پیتا تھمب روٹیاں دا کھادا ماء دی جھولی چ سر رکھوس تے اے پیا سم ملک ممتاز چھینا ملک ہاشم جوتا اے پیا ماء دی جھولی سم جیلے اکو آئی نیندر ماء ایندے سر توں پٹا ہک سونے دا وال ایندی کھلی اکھ ایں آکھے اماں ڈاڈھی مٹھی نیندر پئی آندی ہئی کے تھیے تے میکوں کیوں چا جگائی ماں آکھے میں ڈٹھے خواب جو فلانے شہر دا اک مٹھا کھو آئی او گیے سک تے دے کو آکھے کہ اماں اوندے تلے ہے اک ازدہا دا دیرا نانگ راندے مشکی اوکوں سٹن مار تے کھو پوسی چل۔ مالکا اے گالھ کر کے وت کانڑاں دے گئے سم۔ تھوڑی دیر گزریے ایں وت نپ کے ہک وال بیا پٹا وت دے اٹھی بیٹھا۔ اواں کے اماں کت تھی گئی وت کیوں پٹی وال وت کیوں میکوں اٹھائی تاں ماء ایکوں آکھے بچڑا اج خواب بہوں پئے آندن اج میکوں خواب نئیں سمن ڈیندے بھلا میں خواب ڈٹھا ہے کہ فلانے شہر دا ہک باغ ہے اوندے چ ہک امب دا درخت ہے جیندے تے سونے دے امب لگدے ہن او امب نئیں چیندا تاں دے اوکوں آکھے اماں اوندے منڈھ اچ پئے گئے چوہا اوں چوہے کوں مار سٹن تاں امب ولا پھل چہسی تے ولا سر سبز و شاداب تھی ویسی۔ مرکا ڈو سوالاں دے جواب پچھ گھدے بڈھی ڈو وال پٹ گھدے۔ ہن سئیں ٻلھڑی ولا اے ستا واتیں خراٹے بھرݨے شروع کیتے۔ ٻلھڑی واتیں دا ہک وال نپا ملک جلیل حیدر گیلانی شاجی سید بادشاہ پروگرام اچ لنگھ اے۔ مرشد پاک میں کسے بیٹھاں اج ہک آجڑی دا قصہ اپݨے پیک دے اتے ہے۔ تساں سارے دوستاں کوں میں التماس کریندے رہناں کہ اپݨی وال دے اتے میݙے ایں قصے کوں شیئر کر ݙتا کرو تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ ایں قصہ کوں سݨ سڳن۔ اچھا جیڑھے ویلے ایں تریجھا ایں دی ماء بڈھڑی پٹا دے دے متھے توں وال دے وت شوکدا ہویا اٹھی بیٹھا اوں آکھے اماں اج کیا ہوی میکوں سمن کیوں نئیں ڈیندی اوں آکھے بچڑا اج خواب نئیں ڈھان ڈیندے وت میں ڈٹھا ہے خواب تے خواب اے ہے جو ہک بیڑی ہے اوندے اچ ہک ملاح کہہ دے کئی سالاں توں نہ او بیڑی اکوں چھڑیندی ہے تے نہ او بیڑی کوں چھوڑ سگدا ہے۔ اوہاں کہے او ونج دے نال قید ہے جیڑھے ویلے او ونج آ جیڑھا چپو ہے نا او کائیں بئے بندے کوں چا نپے سی بیڑی اوکوں چھوڑ ڈے سی او ونج اوں بئے بندے کوں نپ گھن سی ہن دے پیا سم بوڑھی ترائے وال چا لکائے دمی نال دے اٹھا اوں ماری اڈاری او دور دراز کائیں ملک تے لگا گیا ونج کرانگیں اتھاں شکار تے اپنی مار مارن لگا گیا ملک عارف حسین تاں ایں پٹھیوں ولا اونکوں کیڑی توں بݨایا بندہ ایں اونکوں آکھا ہے اے ہنی ترائے وال اے ہنی سوالاں دے جواب تے اتھوں بھر گھن ٻوری سونے تے چاندی دی اے ہی نال گھدی ونڄ تیݙے اوکھے سوکھے ایلے کم آسی مارکا اے اتھوں پیا ٹر اڳوں ایکوں ٻیڑی آلے آکھے بھئی ݙے میݙے سوال دا جواب اوں ایکوں آکھے جیڑھے ویلے میں لاساں تیکوں تیݙے سوال دا جواب ݙیساں اوں کوں ݙتا حال کہ بھئی ہݨ جݙݨ ای کوئی بندہ چڑھسی اے چپو ݙیویں چا اوندے ہتھیں او تھی ویسی قید تے توں تھی ویسیں آزاد۔ ملک افضل کھرل اے آ ٹر پیا اتھوں اڳوں اڳوں آندے تاں او اڳوں باغ آلا مالی کھڑا ہوندے او ایکوں پچھدے بھئی میݙے سوال دا جواب اوں آکھیا ہا سئیں اوندے منڈھ اچ لگ گئے چوہا چوہے کوں سٹو مار امب ولا دوبارہ پھٹ پوسی ولا سونے دے امب اوندے تے لگن پئے ویسن اے اگوں ٹر پیا مارکا او جیڑھے شہر دے وچ کھوہ والا سوال پچھا ہی او اگوں وت کھڑا ہا اوں ولا ایکڑوں پچھا کہ میکوں حال دے بھی سارے کھو دا کیا مسئلہ حال ہے اوہی کو آکھا کہ بھئی جناب ہی نے کھو دے مونڈے چے کھوڈ اتنا ہی کس دا ہار آن دے ہوں نان کو مار سٹو نہیں تو وہ کھو دا پانی سرکی را سی تے تھوا کو پانی نہ مل سی مار کا انہا وہ نانگ مار سٹا ہون سائیں بوری سونے دی چاہی ودے والاں دے اپݨے ملک تے اگو ݙیدے تے اوہ لالچی بادشاہ ٻیٹھا ہوندے او جلے سونے تے چاندی کوں ݙیدے او تھی ویندے لٹو او آہدے کہ ایہ مال کتھوں گھدئی تے اوکوں بدر منیر آہدے کہ اوں دے آلی نگری دے وچ کوئی سونے چاندی دے پہاڑ ہن اتنے میں تھوڑا جیہا چا سنگھاں باقی اتھاں بڑا مال ہے بادشاہ آمادہ تھی گیا اوں آکھیا میکوں نگری تے گھن جو لالچ انسان کوں مرویندے تے ایہ اوکوں چا نال لیندے اوندے نوکر چاکر نال ٹر پوندن مارکا ٹردے وگدے آ ویندن اونویں بیڑی تے چڑھ ویندن بیڑی کراس کریندی اے اگوں آندن تاں سونے چاندی دے ڈھیر لگے پئے ہوندن ایہ نوکراں کوں آدھے بوریاں بھرو نوکر ایندے بوریاں بھرن لگ ویندن مارکا ایہ بوریاں سونے چاندی ہیرے جواہرات دیاں بھر کے بیڑے تے لد کے جیڑھے ویلے اورلی کنی تے لہن لگدن نا مریندہ اے بدر منیر آکھ ایہڑے ملاح کوں بھئی موقع ایوی سردار اویس بشیر خان سیہڑ قصہ گھتی بیٹھاں اج ہک آجڑی دا تے قصہ بہوں زبردست اے من کوں بھاون آلا قصہ اے سردار صاحب تساں سارے پروگرام اچ لنگھ ایوے اساں تہاکوں دل دیاں عطا گہرائیاں نال خوش آمدیدہ دیں تساں ساڈے مٹھے بھرائے وے وڈے سنگتی وے تے تہاڈا اے احسان اے کہ تساں ایں مصروفیت دے دور اچ ساڈے پروگرام کوں ڈیدھے وے اور ساڈے پروگرام اچ لنگ آندے وے ملک فیاض عزیز جگ اے جیڑھے ویلے واپس لاون لگدن بندے سارے لے ویندن ملا اپنے بادشاہ کوں چڈیندا اے اوہ چپو بھئی تو ایہو ونج ہلا تے میں ایویں تھوڑا جیہا سا کڈ گھناں او بادشاہ اوں بیڑی اچ تھی ویندے قید او جیڑھا پرانا ملا او ویندے لے ہن بدر منیر والاں دے اپݨے ملک تے او اتھاں کریندا ٻیٹھے بادشاہی نوکر چاکر اوندے نال ہن او قمر بانو شہزادی دے نال زندگی پیا گزریندے بلالچی بادشاہ اونہیں ٻیڑی دے وچ تھیا ٻیٹھے قید او اتھاں خوش پئے وسدن مارکا اساں اتھاں خوش پئے وسدے ہیں قصہ گیا جھر تے اساں بیٹھے گھر سردار اویس بشیر خان سیہڑ ساڈے پروگرام اچ آئن انصر عباس صاحب گل شیر ساڈے واسطے تھبا پھلاں دا بھیجا ہے اساں اوندے دل دی عطا گرائیں نال ممنون ہیں انصر عباس سب بھائیوں کو سلام کیا حال احوال ہیں سائیں یاسین لاشاری صاحب سید مرشد جلیل حیدر گیلانی کاشی شاہ سارے پروگرام اچ لنگ گئے عثمان بزدار دا وی قصہ سنا بیٹھا میں ضرور سنائیساں مرشد کو قصے ملک فیاض عزیز جگ سے پروگرام اچ لنگ گئے آدھے جیویں لالا عابد حسین بجاڑی ماشاءاللہ بہت خوب جیوو پئے وسو پئے شالا تے شالا کجھ نہ تھیوے تے شالا تتی واہ نہ لگے ڈاکٹر باغ علی سواگ آدھے چس آ گئی ہے زہیب سواگ آدھا پہ واہ واہ تے واہ واہ

کھلے منارے ݙو پتر وچ لشکن تارے ہک دھی کھڑی مکھیاں مارے اے ہے بجھارت سئیں ولا بجھارت کوں سݨ گھنو کہ چار پتر اکھڑے مکھڑے یا کھڑے تڑے سمجھ گھنو چار پتر کھڑے تڑے چار پتر مٹی چکھنے ݙو پتر کھلے منارے ݙو پتر وچ لشکن تارے ہک دھی کھڑی مکھیاں مارے اے کیڑھی شے ہے سئیں سلیم خان گوپانگ آہدا پئے سئیں چاس آ گئی ہے سئیں تہاݙی ذرا نوازی ہے تساں پروگرام وچ لنگھ آئے ہو مرشد آفتاب شاہ

ہک خوبصورت جیہا ݙوہڑا پیا کرینداں کہ میں کیوں آکھاں اݨ چتا آئے میں کیوں آکھاں اݨ چتا آئے کاں آݨ آکھئے میکوں سمجھ نی آئی میݙو منہ کر کے کاں ترائے واری مزمان آکھئے میکوں سمجھ نی آئی۔ کاں رات ڈسی کاں ٹیم ڈسیا مکران آکھئے میکوں سمجھ نی آئی اوکوں سیفل آکھن اٹکدا ہا کاں خان آکھئے میکوں سمجھ نی آئی گل شیر صاحب آہدا پیسی چار پائی ہے ایندا جواب نئیں سئیں چار پائی نئیں سئیں ولا دوبارہ سنڑو کہ چار پتر کھڑے تڑے چار پتر مٹی مٹی چکھنے چار پتر کھڑے تڑے چار پتر مٹی چکھنے ݙو پتر کھلے منارے ݙو پتراں وچ لشکن تارے ہک دھی کھڑی مکھیاں مارے اے کیڑی شے ہے سئیں کامران اکرم ملانا صاحب وسدے رہو سید افتاب شاہ دا پہ شکریہ جناب دا افتاب شاہ ساڈا او میٹھا سنگتی ہے جیڑا یقین کرو کہ جیڑے ویلے وی ساکوں ملدے نا ایں لگدا ہے کہ جیویں کوئی سکدا سنگتی ہک بئے کو ملدا ہے نا تسا کھو کو ملدا ہے یقین کرو چس آ ویندی ہے سئیں مرشد بہوں خلوص والا بندہ ہے اللہ پاک انہاں دی حیاتی کرے سوئی گیس دے افیسر ہن تے انہاں دا وڈا پن ہے کہ ساڈے نال پیار کریندن سلیم خان گوپانگ صاحب کوئی سانجھ کیتی پئے سئیں تیرے بیڑ تے غربت مک ویسی تیرے پتن دیاں چھائیں گھن ڈیساں توں وسدی جھوک تے آپ وسیں سائیں اتو تے لگا گیا تھوڑا میسج سائیں میں کوشش کریندا پیاں ولا گولن دی او ایسی تیرے بیٹ تے غربت مک ویسی تے کو پتن دیاں چھائیں گھندے ساں توں وسدا جھوک تے آپ تے کوں گھندے ساں تو عابد ونگا آپ پاویں تے کو اپنی باہیں گھندے ساں واہ واہ تے واہ واہ چس آ گئی ہے مارکا تا مارکا اے ݙوڑا ہے سئیں کہ ساݙے ٻیڑ تے غربت چھا ڳئی ہے اسب پتݨ دیاں چھائیں ہن ویچ ݙتیاں ساݙے مال وکا ڳئے منڈیاں تے اساں رسے لاہیں ویچ ݙتیاں اساں کھڑ کے پتݨ دیاں لائیں ویچن اساں کانیں کائیں ویچ ݙتیاں توں آصف ونگاں اج گھن آئیں اساں کڈھن دیاں باہیں ویچ ڈتیاں ایہوں دا تروڑ سوں وائے سئیں ساکوں دوستیں فخر عباس سیواگ صاحب لنگ گئن ماما اختر کرل جیو خان جی وسو پئے میں علی بھتریجے دی نظر ہک شعر کریندا پیاں کہ علی بھتریجا میں تیڈی نظر اچ شعر کریندا پیاں کہ تیڈا روح وی سنج ساݙا ٻیڑا بر اے سال تباہ اے پائے مارے ہر جھوک تباہ ویران ہمبا ایویں لڳدے پھیرا دیہہ مارے تے وݙے بے گھر تھی کے رلدے ہیں ساکوں وقت دی گردش دریہہ مارے تے ݙوہیں موئے ہیں ارشد پاݨی توں تیکوں چھل مارے ساکوں تریہہ مارے مار مسلم تھند پٹی بلندہ توں سارے پروگرام اچ لنگھ آئے۔ اساں اوکوں وی دل دیاں عطا گرائیں نال خوش آمدید آدھیں۔ منور حسین جام صاحب وت بجارت بھنی بیٹھے سئیں۔ او آدھے سئیں تھݨ پاؤں سینگ دم جانور کی۔ بالکل جواب درست ہے سئیں۔ محبتاں سئیں بجارت بھنی گئی ہے سئیں او آدھے چار پتر کھڑے تڑے تو مراد چار تھن ہن چار پتر مٹی وڑے تو مراد چار لتاں ہن او آدھے ڈو پتر کھلے منارے تو مراد سنگ ہن تے ڈو پتر وچ لشکن تارے تو مراد ڈو اکھی ہن تے ہک دھی کھڑی مکھیاں مارے تو مراد پوچھو لے تا مارکا ایندا جواب ہے منجھ جواب درست کنسیڈر کیتا ویندا پئے سئیں اج دے جڑے ونر ہن او جام صاحب ہن وہاڑی توں بیس یا گئے بالکل درست ہے جواب سئیں منور حسین جام صاحب اج دے ونر کل دے ونر بھی تساں آوے پچھلے پروگرام دے تے اج دے ونر بھی تساں ہی وے سئیں اگوں یاسین سابقی صاحب کوٹ سلطان توں اساں انہاں کوں وی دل دیاں تہہ گہرائیاں نال خوش آمدید آہدے ہیں۔ انجینئر تحسین عباس ملک صاحب کمال ہے سئیں۔ ملک امیر حسین کچر آہدا بئے واہ واہ تے واہ واہ۔ تساں وی سارے آکھو نا واہ واہ تے واہ واہ۔ چس آ گئی ہے پروگرام دی تاں مارکا میں تہاڈی نظر میں جمشید ناشاد سئیں ہوݨاں دی ہک غزل دے کجھ شعر پیش کریندا پیاں کہ چودھار میݙے ظلم دی بھا ہے ٻیا کیا ہے چودھار میݙے ظلم دی بھا ہے ٻیا کیا ہے ارمان دے لاشیں دی سوا ہے ٻیا کیا ہے اڳو آہدے کیا ݙیکھدا ہیں اسمان دی کھول کے کھڑکی مخلوق دے رووݨ دا الا ہے ٻیا کیا ہے اڳوں آہدے کیوں ݙر ڳئیں میݙی ہنڄ دے دٻکار کوں سݨ کے کیوں ݙر ڳئیں میݙی ہنڄ دے دٻکار کوں سݨ کے ساوݨ جو ہے دریا کوں وی ڈھا ہے ٻیا کیا ہے اڳوں آہدے تیں سمجھئے ساݙے گھر کوئی تارا پیا لہندا ہے۔ ہائے ہائے ہائے تائیں سمجھے ساڈے گھر کوئی تارا پیا لاندے ادے ہنجوں دے چراغیں دا اشا ہے بیا کیا ہے نا شاہ صاحب دی لین لکھائے سئیں کہ پیو بڈھڑا جوان پتریں کنے خوف زدہ ہے اے قرب قیامت دی ہوا ہے بیا کیا ہے اگو آدھے سئیں کل رات میں عرش دے سائے تے کھڑا ہم ناشاد میکوں ماء دی دعا ہے بیا کیا ہے سئیں گل شیر صاحب ود کوئی سانجھ کیتی پئے سئیں ہے کافی لمبی ساری ہک رنگ دا کفن تے ہکو جیہاں قبراں مر گئے انسان برابر ہوندا فرق امیر غریب دا جگ تے سب قبرستان برابر گنہگار ہوساں تاں دوزخ سڑساں تیڈی میڈی جان برابر کھڑے ہوسن شاکر میشر نوں پکیواس تے خان برابر واہ واہ تے واہ واہ کمال محبت ہے سئیں سلیم بھائی جان میر فرام بستی سرگاݨی نوتک نشیب بکھر بسم اللہ کراں سئیں سارے انہاں سنگتیاں کوں جیڑھے پروگرام اچ لنگ آندن سوہݨی سوہݨی سانجھ کریندن ملک افضل کھرل انتہائی میٹھا بھرا ہے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ دا ملازم ہے تے محبتاں کرݨ آلا انسان ہے۔ سید افتاب حسین شاہ وت پروگرام کوں لمبا تک ݙیہدا پئیں اڄ مرشد دی نظر میں وت ہک ݙوڑا کریندا پیاں کہ کل رستے دے وچ ٹکرائے چن خود آپ پچھس تیکوں کئیں لٹیائے مرشد غور نال سݨائے ملک امیر کچر علی بزدار بلوچ کر رستے دے وچ ٹکرائے چن خود آپ پچھس تیکوں کئیں لٹیا اے رشتے دار ہسے بھڑا تنگ کیتے ای یا رل مل حق ہمسائے لٹیا اے تیڈے کوئی فکر نہ کر انصاف تھیسی توں لسٹ بنا جئیں جئیں لٹیا اے بس محسن پیار دے نال پچھس۔ نمی آکھ سگا میکوں تیں لٹیا اے۔ ہک دوست دی فرمائش اے محمد عاقب ڈیرہ سمیل خان توں زویب سیواگ چس آ گئی اے۔ محمد عاقب جیڑھا اے ساڈا انتہائی محترم بھائی جان اے تے ساڈا ریگولر ویور اے۔ اے بہوں مصروف ہوندا اے۔ محمد عاقب اج جیڑھا میں قصہ گھتا اے نا چس آ گئی اے چس آ گئی اے۔ قصے کوں ضرور سنڑیں، منڈھ توں پان تائیں سنڑیں۔ میں سارے دوستاں کنیں ملتمس ہونداں کہ میڈے ایں پروگرام کوں اپنڑی وال تے شیئر کر چھوڑا کرو تاکہ ایہ زیادہ توں زیادہ ایں پروگرام دا ودھارہ تھی سنگے۔ علی بزدار بلوچ جیو ہزاروں سال سائیں تساں جیوو ساری سنگت جیوے حفیظ اللہ تھند کیا کمال شعری ہے سائیں سرائیکی شعریت تے اتنی گہری سوچ دا مالک واہ واہ مزہ آ گئے سئیں تساں واہ واہ تے ساری سنگت واہ واہ ماما اختر میں چھوٹا جیڈا تاں نہ ہامی ہامی میں وڈے سیرا میں ویندا پیا ہامی ملتان کوچ ہائیس دے وچ نہ ہک بندہ موبائل دے اتے ہک غزل سنڑدا ویندا ہا اوندی ہک لائن میں سنڑی تو اوں لائن دے وچ او آدھا ودا ہا کہ میں پنڑی ہم محل دے وچ میکوں ہک راحت آ گئی ہئی اویس خان بلوچ میں ایہا لائن سنڑی نہ جیڑھے ویلے کہ میں پنڑی ہم محل دے وچ میکوں ہک راحت آ گئی ہئی میݙی اوقات پرکھی ڳئی، تیݙا کردار پرکھا ڳئے۔ میں بڑا تجسس اچ پیا کہ یار ایݙا وݙا شاعر کون تھی سڳدا ہے جئیں ایݙی وݙی لائن لکھ ماری ہے، ایݙا وݙا شعر لکھ مارس۔ میں کھوڄ اچ لڳ ڳیاں۔ اوں ویلے انٹرنیٹ، گوگل دا زمانہ ساݙے تک نہ پہنچا ہا ضرور تاں میں دی کھوج اچ لگ گیا کہ یار اے وڈا شاعر اے کوئی ایکوں لبھاں ایکوں پڑھاں اے غزل گولاں تاں یقین کرو کجھ عرصے بعد میکوں ایں شاعر دا پتہ لگا کہ عصمت گرمانی صاحب دی اے غزل اے سئیں کہ اوں غریبی تے لکھی اے تے میں ولا او غزل مارکا گولی تاں اوہ غزل جیڑھی میڈے دل کوں بھانڑی ہے نا اوہ میں تساں دوستاں دی نظر کریندا پیاں۔ میں تہاڈے ذوق کوں ازماونڑ سانگے عدنان خان، عباس سیال، انجینئر عاطف زمان نکیانڑاں، کمال شہری ہے سئیں میں عصمت گرمانی دی غریبی تے لکھی ہوئی غزل تساں دوستاں کوں منصف جنڑیندے ہویاں سلیم خان گوپانگ او میں تہاڈی نظر پیا کرینداں ساری سنگت دے تھل فوڈ سیکرٹ دے چیف ایگزیکٹو ملک باقر سہواگ ایڈا مٹھا بھرا اے ایڈا مٹھا سنگتی اے کہ ایڈے چس دے کھانونے پکیندا نا تھل فوڈ سیکرٹ انہاں دا پیج اے کمال دے کھانے ہوندن ایڈے لطف والے کھانے بنائیں دا نام ملک باقر تاں تساں ان دے چینل کو ضرور ڈٹھا کرو بہو مزیدار کھانے ہوندن تے چس والے کھانے ہوندن نت نویں ذائقے نت نویں ڈیزائن دے کھانے میں ہن تساں دوستاں دی نظر جیڑی عصمت گربانی دی غریبی تے لکھی ہوئی نظم ہے جیڑی اج تو 20 سال یا 25 سال پہلے میرے تک ایک شعر پہنچا ہی میں اون غزل کو کٹھا کر کے گلدستہ بنا تے محمد عاقب تساں سارے دوستاں دی ملک امیر حسین کچر، ماما اختر، عباس سیال میں توکوں منصف جنڑیندے ہویاں تھواری جھولی دی وچ عصمت گرمانی دیاں اے غزل دے شعر پیندا پیاں میں ڈیداں کہ تساں کتنی داد ڈیندے ہو کتنی لیول ہے تھوڑا سنن دا تساں شاعری نال کتنا شگف رکھدے ہو عصمت گرمانی آکھے کہ میڈی غربت دے شیشے وچ میݙی غربت دے شیشے وچ میݙا ہر یار پرکھا ڳئے تے جیکوں پرکھݨ دی خواہش نائی اوہو غم خوار پرکھیا ڳئے تے میں آکھئے دل کوں پرکھے کوں بھلا پرکھݨ دا کیا فیدہ ہائے ہائے ہائے ہائے میں آکھئے دل کوں پرکھے کوں بھلا پرکھݨ دا کیا فیدہ بھلا ہک وار دل دی من ٻیٹھاں چلو ولا ہک وار پرکھیا گئے اگو آدھے اساں تاں بس دیہاتڑ ہیں اساں چپ چاپ لنگھ ویسوں اے کتنا ظرف رکھدا ہے تیڈا بازار پرکھیا گئے تے اگو آدھے کہ میں پننی ہم محل دے وچ اے اوہ شعر وے مرشد جیڑا میں کوچ اچ سنڑا ہا کہ میں پننی ہم میں پننی ہم محل دے وچ میکوں ہک رات آ گئی ہئی۔ میڈی اوقات پرکھی گئی، تیڈا کردار پرکھیا گئے تے اگو ادے اگے عصمت جنہاں ادھ اچ میڈی بیڑی کوں بوڑیا ہا نہ او وی ہا خدا میڈا انہیں وی کار پرکھا گئے عبدالغفار صاحب عبدالحفیظ تھند صاحب پروگرام اچ لنگھے سئیں عصمت گرمانی سنو حضور میں سئیں سنوا چکاں غزل سئیں تے اویس خان بلوچ میڈا کردار پرکھا گئے سئیں میڈی اوقات پرکھی گئی تیڈا کردار پرکھیا گئے یار ایں لین دے وچ کیا خوبصورتی چھپی ہوئی ہے مخمور کلندری اک جاہ تے آدھا کھڑا ہئی کہ میں اے عباس سیال دی نظر اویس خان بلوچ دی نظر عبدالغفار دی نظر تے عدنان خان دی نظر پیا کرینداں کہ مرشد مخمور کلندری دی غزل کہ اکھ توں ہنج دی قطار آئی ہوسی۔ ڈیکھا ہے لین ڈیکھا ہے۔ اکھ توں ہنج دی قطار آئی ہوسی۔ تے کیویں دامن دے پار آئی ہوسی۔ یار گال کوں محسوس کرے یار۔ دامن آدھن چولے دا دامن۔ جلے ایویں پونجھے سی نا تے آر پار تھئی گئی۔ اتھاں تاں میکوں ہک جھنگ دے شاعر دیاں چار لائناں یاد آ گئین۔ میکوں ایہ گالھ یاد رکھا ہے میں مخمور سئیں دی توکوں ایہ غزل پوری سنویساں کہ ہک جھنگ دا شاعر ہے یعنی چناہاں دا شاعر ہے محمد اکرم ایس عباس سیال صاحب اوں آکھے قصے روندی آکھدے فلا کو توں طالب حسین درد گئے سوں قصے روندی آکھدے فلا کو توں ہک ہنج رخسار توں وہہ پئی پہلے موڈھے تے ول چولھے تے تے نہ سنبھلی بھوئیں تے ڈھہہ پئی تے اگوں آدھے کہ ہک وار اگوادے ناسنبھلی بھوئیں تے ڈھے پئی تے جیویں میت تابوت اچ آ ویندے ایویں خاک دی گود اچ لہہ گئی۔ ہک وار حیات اتھو دھوں اٹھیا مڑ شکل سیاب توں رہ گئی۔ تساں محسوس کریسو کہ ہنج دا کتنا وزن ہے۔ حیات بھٹی نے کیڑھی لیول دی شاعری کیتی ہے کہ کسے روندی اکھ دے پھلا کو توں ہائے ہائے ہائے ہک ہنج رخسار توں بہہ پئی ہنج اتنی بھاری آئی پہلے چولے تے وت موڈھے تے نہ سنبھلی بھوئیں تے ڈھہہ پئی مخمور قلندری دا تخیل ڈیکھسو کہ حیات بھٹی نے اے ڈوڑا پتہ نی کڈن لکھا ہے تے مخمور سئیں انہاں نے آکھا ہے کہ ہنج توں اکھ توں ہنج دی قطار آئی ہوسی تے کیویں دامن دے پار آئی ہوسی تے تھکی تھکی اے زندگی ساݙی پہلے کہیں کوں گزار آئی ہوسی تے اڳوں آہدے مونجھی مونجھی ہوا نظردی ہے عدنان خان عدنان خان سردار سیف خان ٻہوں دیر نال پروگرام اچ آئے پروگرام کوں اڄ میں ٻن سٹئے میں سرائیکی لوک قصہ سݨوائی ٻیٹھاں تے ہݨ میں ثقافت دے رنگ پیش بیٹھا کرینداں۔ پروگرام دا ویلھا پڄ چکے لیکن میں تساں دوستاں دی محبت اچ ٻارہاں منٹ اڳتے ٹپ ڳیاں۔ میں مرشد مخمور قلندری سئیں ہوݨاں دی ہک سوہݨا جیہا پھل پھیلے سردار سیف خان صاحب نے پھل محبت دی علامت ہوندن سئیں جے کوئی خلوص نال قبول کرے تاں تہاݙے پھل ساݙے سر اکھیں تے تساں ساݙا ماݨ ودھائے تساں ساݙے ماݨ ودھا کے پروگرام دے وچ ودھارا کیتا ہے کہ اکھ توں ہنج دی وی قطار آئی ہو سی کیویں دامن دے پار آئی ہو سی کتنیاں ونگیں دے نال ٹولی وچ ونگ تیڈی وی بازار آئی ہو سی اگو آدھے مونجھی مونجھی ہوا نظر دی ہے وت سنیہا وسار آئی ہو سی اگو آدھے کہ کیویں تھکی تھکی اے زندگی ساݙی پہلے کہیں کوں گزار آئی ہوسی تے کیویں نکھڑا ہے گھر بھیراویں دا کیویں ادھ اچ دیوار آئی ہوسی یار کیا کمال دا شاعر ہے مخمور قلندری یار یا ٹر گئیں پتہ لگدے تے یا وت مر گئیں پتہ لگدے۔ یقین کر گھنو کہ ساڈے ایں وسبے دا مخمور قلندری بہوں وڈا سرمایہ ہیوے۔ یار ایکوں پہچانڑن دی کوشش کرو۔ اے قلندر مزاج بندہ ہے جیندے وچ کوئی میں کونی۔ یار میں ہک گالھ شیئر کرنا تہاڈے نال۔ ہک بندہ ہر سال لندن دے وچوں، یو کے دے وچوں ہر سال قلندری ماچس سنڑن آندے۔ ہر سال قلندری مچ سنڑ آندا ہے۔ اوں مخمور سئیں کوں آکھیا ہے کہ جتنا خرچہ مچ تے تھیسی او سارا میں ڈیساں تاں اوں آکھیا سئیں اے مچ قابل ایو کوئی نی فروخت کوئی نی وت اوں آکھیا سئیں تساں کتاباں چھپواؤ تاں

کہ مخمور صاحب ایندے وچ اپنی مرضی دی قیمت لے گھنا تاں مخمور صاحب نے آکھے کہ مخمور قلندری دی شاعری برائے فروخت نہیں انہاں کہ اچھا وت یار میری جو خواہش ہے انہاں کہ تیری خواہش دی میں تعمیل کرینا تاں ہکو کرینا کہ میرے وسبے دیاں تری وستیاں ہیں جتھاں پیوݨ دا پاݨی کھارا اے تاں اوں آکھیا اے توں ساریاں وستیاں دا اسٹیمیٹ گھن جتنے پیسے لڳن اتھاں فلٹر لوا چا اوندے سارے پیسے مخمور قلندری سائیں ہوݨیں کوں اوں بندے نے چیک ݙتا اے اور مخمور صاحب نے پنجوی وستیاں کوں مٹھا پاݨی دی سہولت پرووائیڈ کیتی اے اے ہوندن قلندر مزاج لوک میں ایویں نہیں آندا بیٹھا کہ مخمور سائیں ہونی کو پہچانن دی کوشش کرو کہ مخمور صاحب کتنا وڈا انسان ہے وہ کہ کہ جیڑے آپ کو رولی ودے ہوندے ہیں یہ میں ڈیرہ اسماعیل خان والی نظر کرنا پیا کہ ڈیرہ پھولاں دا سیرا سارے سرکی دا مان ساری پرلی مان ساݙی سرائیکی دی پرلی مݨ بس اڳوں ٹانک ہے تے ڈیرہ اسماعیل خان اے ساݙی سرائیکی دی حدود ہے۔ اتھوں دا ہک شاعر ہے جمشید ناصر صاحب او آہدے پئن کہ جیڑھے آپ کوں رولی ودھے ہوندے ہن اوہے کائی شئے ڳولی ودھے ہوندے ہن اللہ دے گھر اللہ تاں نئیں نظرا اتھاں تاں کوئی مولی ودھے ہوندے ہن تے اڳوں آہدا ہئی کہ شاہ نواز کھوکھر ایڈووکیٹ سئیں اج پروگرام وچ بہوں چرکے لنگ ہیں سئیں شاہ نواز خان وکیل اساں اج سرائیکی لوگ قصہ سنوائے بہوں چس والا قصہ آئی پروگرام کو منڈ تو دکھائے تے چسا چوائے پروگرام اج بہوں زبردست آئی محمد عمران چھینا صاحب سلام دا جواب تے دیو چا سئیں بسم اللہ سئیں جڑے ویلے میں کوئی گال مہاڑ کرے نہ بیٹھا ہوں

کہ پرویز آدھے میڈا گھر لیا تو ہیں بسم اللہ اساں بھی فتح پور لیا تو پروگرام کرنے بیٹھے ہیں تا میرا آخر دو تے ایکو پروگرام ہوں دے کہ خدا را این سوسیٹی دے وچ چار لیاں دی زندگی ہے این زندگی کو انجائے کرو محبتہ ونڈو نفرتہ ختم کرو نفرت کوئی کرݨ دی چیز نئیں محبت دی محبت کرݨ دی چیز ہے لالا ضرور نیٹ ورک دا مسئلہ ہئی سائیں بسم اللہ اج کل کوئی ویسے نیٹ دا مسئلہ چلدا پے بڑے دیاں توں میں تاں وائی فائی لوائی پیاں جن دی وجہ توں میں تہاڈے نال گال مہاڑ کریندا بیٹھا ورنہ نیٹ ورک دا حال اتھاں بھی اوہو ہی ہے جیڑا کہ پورے وسبے دے تاں میں آخر دے تے گال کریندا بیٹھا کہ محبت خلوص نال رہو چار ریاں دی زندگی ہے تاکہ لوگ تہاکوں یاد رکھن۔ حضرت علی علیہ السلام دا ہک فرمان ہے کہ ایجھی زندگی گزارو کہ تہاڈے ونجنڑ تے لوگ اداس تھیون۔ یعنی ایجھی زندگی نہ گزارو کہ تہاڈے ونجنڑ تے لوگ خوش تھیون۔ لوگ کڈنڑ خوش تھیندن جڈنڑ کوئی بلا گچھی چوں نکلے تے لوگ جڈنڑ مونجھے کڈنڑ تھیندن جڈنڑ کوئی چنگی شے گل ونجے۔ یعنی پیار محبت ہک چنگی شے ہے جیکوں پلے بن گھنو تے ونڈی آؤ اے دو چیزاں ایسیاں ہیں نا جیڑیاں جتنیاں ونڈو اے ودیاں ویندیاں محبتاں جتنیاں ونڈو ودیاں ویندیاں علم جتنا ونڈو ودے ویندا نفرت کو جتنا کرو او بھی ودی ویندی خدا را

ہک سائیڈ تھی سکدا ہے نفرت ون سائیڈڈ نہیں تھی سکدی نفرت ہمیشہ ڈوہاں پاسوں تھیندی ہے تاڑی ڈوہاں ہتھاں نال وگدی ہے ہک ہتھ نال نہیں وگدی اگر تسا کہیں دے بارے برا سوچے سو میں یقین نال آدھاں کہ وہ تھوڑے پارے پہلے برا سوچیں دا ودا ہو سی خدا را اپنے معاشرے کو جنت بناؤ پھل ݙیو، تحفے ݙیو، محبتاں ونڈو، نفرتاں ختم کرو، صحبتاں کرو، رل مل ٻہو، قصے گھتو، کہانیاں سݨاؤ، لطیفے سݨاؤ، کھلو، ٹھکارے مارو اور اے جیڑھیاں محبتاں اے ودھاؤ، نفرتاں ختم کرو، ہسپتال ویران کرو، گراؤنڈ آباد کرو، ایں معاشرے کوں آپ جنت بݨاؤ، باقی کوئی تھوکوں کجھ وی نہ کرر کے ڈیسی محسن عباس صاحب واگ صاحبہ دا پے چاچو جان وعلیکم سلام اللہ ڈتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہوں سارے دل بھیجن محسن عباس سی واگ نے سئیں میں سارے سنگتیاں دا ممنون مشکوراں ٹائم تھی گے پنجھا منٹ میرا پروگرام ہوندے ادھ گھنٹے دا اے تھوڑی محبت اچ میں اتنی دیر بہ وینا اپنے میزبان عباس سی واگ کو اگلے پروگرام تک دیسو اجازت اگلا پروگرام جیو میرا سونا بھرا بہوں بہوں خوب سائیں وسدے رہو اگلا پروگرام میں پروگرام کرینا ترائے راتی سوار دی رات بدھ دی رات تے چھن چھن دی رات راتی کوں نو بجے اے میں پردیس والے جڑے میرے بھرا ہن جڑے سعودی عربیہ چ رہندن یا دبئی چ رہندن انہاں دے خواہش دے مطابق یہ پروگرام نو بجے چلائی پیاں ورنہ سارے ہی وسبے دے لوگ تے جلدی سم ویندن تاں بھائی جان عبدالغفارہ دے پانچ منٹ اور سائیں

تے محبتاں کرݨ آلا انسان اے۔ او ساݙے پروگرام اچ لنگھ ڳئے، اساں اوکوں وی خوش آمدید آہدے ہیں۔ ارشاد حسین آہدے عباس بھائی کیا حال ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہاں، تساں ٹھیک کیوے؟ محمد اکرام صاحب آہدے سئیں پنج منٹ صرف سئیں۔ سائیں میں نوکر ہاں سئیں، ملک عظیم آہدا پئے نائس، جیوو پئے، وسو پئے شالا تے شالا کجھ نہ تھیوئے۔ میں شفقت بزدار سئیں انہاں دی ہک نظم سݨوا کے تے میں دوستاں کنیں اجازت چاہساں۔

کہ اکھیں اکھیاں کوں حیران کرن جادو سحر چلاون اکھیں تے کچی پیچ اکھیں دی پھس گئیاں تے پئیاں مول نہ بھاون اکھیں تے اکھیں دے سودے اکھیں نال ہوندن اکھیں نال وکاون اکھیں تے مظہر اکھیں دی لاج اکھیں رکھن تے شالا نہ شرماون اکھیں تاں میں آہدا پیاں ہمیں کہ سئیں شفقت بزدار آکھئے کہ اکھیں اکھیاں کوں حیران کرن جادو سیر چلاون اکھیں کچی پیچ اکھی دی پھس گئیاں تے پئیاں مول نہ بھاون اکھیں تے اکھیں دے سودے اکھیں نال ہوندن تے اکھیں نال وکاون اکھیں تے مزر اکھیں دی لاج اکھیں رکھن تے شالا نہ شرماون اکھیں۔ محمد اکرام صاحب آہدا پئے مامو جی ملک عظیم سویا سلام ݙیندا پئے سائیں میٹھا بھرا اے ساڈا مان ہن ملک عظیم صاحب ہونی تے ملک یاسین صاحب ہونی تے ملک غضنفر سید صاحب ہونی اے ساڈے مٹھے بھرا ہن مٹھے سنگتی ہن اے ساڈے پروگرام اچ لنگ گئن اساں انہاں کوں وی خوش آمدید آدھے ہیں ہوا ایں زور دی ہائی دید والاں دید نہیں کیتی اساں روز ازل توں رکھ کراہیں عید نہیں کیتی تے سیف خان او آدھے تساں ہک عید عہد کیتا ہا لین دی کہہ ملک اللہ ڈتا ایڈی کہ تساں ہک عہد کیتا ہا اساں ہک عید کیتی ہئی تساں ہک عہد کیتا ہا اساں ہک عید کیتی ہئی بھلا کوئی عہد نہیں کیتا بھلا کوئی عید نہیں کیتی سروں پکھیں دے کھمب وانگوں تیݙی دھرتی توں اݙرے ہیں۔ ایں دھرتی تے ہزاراں ارتھ ہن لیکن کوئی امید نئیں کیتی۔ اڳوں آہدے کہ او آکھے ہا تاں ٻیٹھا رہ ونڄاں ہا اوندے رستے تے۔ میں ول آساؤں ویندی وار اے تاکید نئیں کیتی۔ گوانڈھیاں نال ملدا ہے، الیندا ہے تے کھلدا ہے۔ ساڈو دید اج توڑیں ولا بے دید نئیں کیتی۔ میں سارے سنگتیاں کوں آخر دتے ہکا درخواست کریساں کہ آجل آجل لوک قصہ اے ایکوں اپنڑی وال تے ضرور شیئر کر ڈیوے تاکہ زیادہ توں زیادہ بال بلوڑے گڑ دے روڑے ایں قصے کوں سنڑن انجائے کرن تے ذہن نشین کر گھنن اے ساڈا سرائیکی لوک ورثہ ہئی اساں اتفاقو امانتن ڈتے ایکوں اپݨے وسیب اچ کھنڈا ݙیو اپݨے میزبان عباس سواگ کوں اڳلے پروگرام تک ݙیسو اجازت پاکستان پائند آباد۔